And then if you click on language and then speech, please choose the language interpretation and then choose to listen in English. So that will give you the simultaneous translation that you required. Felly, i ddechrau, swn i'n licio diolch i chi gyd am, un, am ymuno gyda ni heddiw. Ac yn y sesiwn yma, byddwn ni'n clywed gan Heledd Thomas, sef awdur yn adroddiad thematig diweddar ar ddatblygu medrau darllen Cymraeg disgyblion 10 i 40 mlwydd oed. Os dach chi ddim wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiad eto, wel gallwch chi ddarganfod e ar yn gwefan ni neu drwy glicio ar y ddolen sydd ar gael yn y chat. Mae'n yn bleser hefyd croesawu Awen Mair o Ysgol Dyffryn Ogwen a Gary Anderson o Ysgol Gynradd Gymraeg Llangenneth. A diolch i chi'ch dau am fod mor barod i i gymryd rhan a chithe yn rhan o'n gyfnod mor brysur yn y'ch ysgolion chi. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr at glywed am eich profiadau chi. I chitha sydd yy wedi ymuno gyda ni nawr te, os oes gennych chi unrhyw gwestiyna, mae croeso i chi rhoi nhw yn y bocs cwestiwn ag ateb isod, ac yna fe wnawn ni'n gore glas i'w ateb nhw y prynhawn 'ma. A mae croeso i chi ofyn y cwestiwn yn y Gymraeg neu yn Saesneg. Felly, heb rhagor o oedi, mae'n bleser gen i drosglwyddo'r awenau i Heledd sydd am gyflwyno crynodeb o'r prif negeseuon o'i hadroddiad. Drosodd ata ti, Heledd. Chwarae teg. Diolch yn fawr i ti Dyfrig.
Flin am yr oedi i ddechrau. Wel, fel o'n i'n trio dweud yn y nhawelwch, dyma adroddiad i chi sy'n disgrifio'r modd ma' ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, a hynny yn y cynradd, yr uwchradd a phob oed, yn datblygu medre darllen disgyblion deg i 14 oed yn y Gymraeg, a hynny ar draws y cwricwlwm. Wnaethon ni hefyd edrych ar y ddarpariaeth mewn ychydig o unedau trochi a chanolfannau'r iaith ar draws Cymru. Nawr, mae'r adroddiad yn ystyried, os ewn ni mlaen i'r sleid nesa, pa mor dda mae medre darllen disgyblion yn datblygu, y ddarpariaeth wedyn ar arweinyddiaeth o fewn yr ysgolion ar gyfer datblygu darllen, y diwylliant o ddarllen a sgogir gan ysgolion, a hefyd beth sy'n digwydd yn ystod y cyfnod pontio o'r sector gynradd i'r sector uwchradd. Yn ystod yn cyfnod ni yy yy allan mewn ysgolion, fe ofynnon ni ddisgyblion oedd yn y sampl i gwbl iau holiadur i ni. Un ar ddeg o gwestiynau yn yr holiadur, a fe gawson ni dros 2,000 o ymatebion. Felly, mae'r adroddiad yn nodi bod yna gryfderau a bod yna feysydd sydd angen mynd i'r afael â nhw i sicrhau gwelliannau. O ran y cryfderau welon ni, wel, yn sicr, oedd bron bob disgybl yn deall pwysigrwydd darllen, a gweld darllen fel elfen y bydd yn cefnogi dysgu nhw a'u cyfleoedd nhw mewn bywyd yn y dyfodol. Oedd llawer o bobl ifanc hefyd yn defnyddio'u medre darllen sylfaenol yn llwyddiannus i ganfod pethau fel y prif negeseuon a gwybodaeth allweddol, ac fe esboniai fwy am ystyr medre darllen sylfaenol a'm uwch fedre darllen yn y man. Fe welon ni bod y cyfleoedd mwyaf buddiol i ddatblygu Mydre Darllen, naill ai mewn gwersi Cymraeg neu sesiynau iaith yn y cynradd ac o fewn pynciau'r dynniaethau. Fe welon ni fod arweinwyr yn bron bob ysgol yn cydnabod pwysigrwydd blaenoriaethu datblygu Mydre Darllen disgyblion. A fe welon ni hefyd yn yr unedau trochi a'r canolfannau iaith a wnaethon ni ymweld â nhw y gwaith effeithiol o'n nhw'n wneud ar gyfer datblygu Mydre Darllen disgyblion wrth iddyn nhw drosglwyddo addysg cyfrwng Saesneg yn hwyr, a hefyd bod yr ysgolion mwyaf effeithiol yn creu diwylliant darllen yn llwyddiannus iawn ac yn ennyn diddordeb yn llawn disgyblion yn llawn. O ran y meysydd wedyn oedd angen mynd i'r afael â nhw i sicrhau gwelliannau, wel y cyntaf oedd i ail-godi hyder disgyblion yn gyffredinol, gyffredinol, achos fe welon ni bod 'na ddirywiad yn hyder y disgyblion i ddarllen yn Gymraeg yn sicr ar ôl Covid. Yym, hefyd, cryfhau cyfleoedd pwrpasol i ddisgyblion ddatblygu huwch fedre darllen ar draws y cwricwlwm. Fe welon ni mai prin oedd y cyfleoedd hynny i ddatblygu um, yr uwch fedre darllen tu allan i wersi Cymraeg a dyniaethau. Fe welon ni hefyd yr angen i gryfhau'r gwaith o gydlynu'r ddarpariaeth ar gyfer datblygu Medre Darllen, a hynny'n fwyaf yn yr ysgolion uwchradd. Welon ni hefyd fod angen gwella defnydd rhai arweinwyr o ystod digon eang o dystiolaeth i adnabod yr unig union agweddau ddarllen oedd angen eu gwella, y tueddiad weithiau oedd canolbwyntio ar ddata y Profion Cenedlaethol yn unig. Hefyd, welon ni bod angen gwella cynlluniau datblygu Medr Darllen wrth i ddisgyblion bontio o flwyddyn chwech i flwyddyn saith. Oedd hwnna'n elfen allweddol. A hefyd, o ran cryfhau y profiadau i hybu darllen tu allan i'r stafell ddosbarth. A be ni wedi wneud fan hyn, ni wedi cynnig argymhelliad i Lywodraeth Cymru i alluogi ysgolion i greu cyfleoedd i awdurion Cymraeg, er enghraifft, ymgysylltu ag ysgolion a siarad a disgrifio am y math o lyfrau yr hoffen nhw eu darllen yn y Gymraeg. Felly, mae'r adroddiad yn cynnwys enghreifftiau arfer dda yn yr ysgolion fel y glywn ni yn y man, ond hefyd, yn ychwanegol tro 'ma, mae yna ganllawiau penodol o fewn y penodau er mwyn helpu ysgolion i gryfhau arferion wrth ddatblygu medre darllen disgyblion. Wi 'di sôn tipyn am fedre darllen sylfaenol ac uwch fedre darllen, ond yn yr adroddiad mae esboniadau o beth mae hyn yn golygu a hefyd enghreifftiau ohonyn nhw ar gael fel adnodd i helpu ysgolion. Mae'n enghreifftiau hefyd o'r gwahanol ffyrdd o ddarllen argoedd, Mae yna adnoddau i helpu arweinwyr wrth hunanwerthuso ac adnodd i gynorthwyo cydlynwyr llythrennedd. Felly, dwi'n gobeithio fod yr adroddiad yma yn mynd cam ymhellach na chyflwyno canfyddiadau'n unig, ond hefyd bod yna ganllawiau defnyddiol i ddisgyblio, i ysgolion, sori, i ddatblygu a chryfhau medre darllen Cymraeg i disgyblion. Diolch yn fawr, a nôl atat ti, Dyfrig.
Reit, diolch yn fawr iawn i ti, Heledd, am y crynodeb manwl yna ac am, wel, am osod yr adroddiad yn ei gyd-destun. Ac wrth gwrs, ti wedi tynnu sylw ni at gwrderau yn ogystal â â meysydd i'w gwella. Felly, dwi am droi rwan at Anwen, a wrth i ni deithio fyny'r gogledd, teithio i Pesda ac i Ysgol Dyffryn Ogwen. Felly fi'n gobeithio'n wir bod y tywydd fyny'n fynna ddim yn ry oer i darfu ar y cysylltiad, a bod dy feicroffon di ymlaen hefyd wrth gwrs. Felly ga i dy wahodd di, Awen, i rannu dy brofiadau, os gweli di'n dda, ynglyn â sut ydych chi wedi blaenoriaethu datblygu darllen ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. A diolch am y croeso. Dwi jyst yn mynd i rannu sgrin. Um, gobeithio bod chi'n gweld hwnna. Felly, ie, yeah, um, um, fel oedd Helen yn sôn, um, mae Covid yn, yn, yn air sydd yn cael effaith um, ar ddarllen, a be wnaethon ni fel ysgol um, ar ôl Covid yn amlwg, um, mae llefaredd oedd yn blaenoriaeth ni, um, ond fel corff o staff, um, eithon ati'n gilydd um, i drio daclo y broblem um, llafaredd ac wedyn yn yr un modd yn y blynyddoedd diwethaf, da ni wedi gwneud union yr un peth efo'r darllen. Felly um, mae'n rôl i fel cydlynydd um, di cael ei chaddu yn y blynyddoedd diwethaf. Felly mae'r cydlynydd bellach yn rhan o'r prosesau cyfathogi ansawdd. Um, Dwi'n cael cyfle i graffu ar lyfrau um, efo'r uwch dîm uh, arwain i allu gweld beth yw'r ddarpariaeth sy'n cael ei gynnig o ran um, darllen a ble mae'r meysydd i wella neu beth lle mae yna gyfleoedd i wella ymhellach. Um, felly mae, dwi hefyd yn cael cyfarfodydd bob hanner tymor gyda'r cynnwys, uh, cyswllt uh, uwch dim arwain. Um, a da ni'n trafod um, pethau yn ein cynllun gweithredu, Yym, ble ydyn ni arni fel bod ni'n yn cadw at ein, ein nod ni, sef i, i wella um, sgiliau darllen yr ysgol. Um, dwi hefyd yn cyfarfod uh, penaethiaid adran penodol um, y dyniaethau iechyd a lles a'r Gymraeg um, i drafod sut gallwn ni gyfoethogi y ddarpariaeth yn y pynciau hynny a sut da ni yn sicrhau bod na gyfleoedd i ddatblygu yr uwchfedr darllen um, ac yna yn y gobaith fydd, ar hyn o bryd dwi'n cydweithio efo'r tri yna lle mae Rhifedd a Chymhwysedd Digidol yn gweithio efo adrannau penodol eraill ac o fewn ychydig flynyddoedd fe fyddwn ni fel tîm cyfan o staff wedyn yn gallu um, rhannu arferion a bod y cyfleoedd hyn yn gryf ar draws, um, yn, yn draws ysgol fel rwan. 'Na ni, diolch yn fawr i ti Aled. Da iawn, diolch, sori am hynna. Na, yn bwysig, am bod ti wedi mynd i gymaint o drafferth yn wneud y cyflwyniad, piti bod pobl ddim yn ei werthfawrogi o, gawn ni weld e. O, Diolch i ti Aled. Iawn, yym, felly cam nesaf felly oedd, yym, dwi wedi cael cyfle um, gan yr uwch dîm i fod yn cynnig hyfforddiant ysgol gyfan yn, yn rheolaidd mewn diwrnodau uh, hyfforddiant mewn swydd ac mewn osweithiau dysgwrdd. Um, enghreifftiau ydy rhain yn unig o'r pethau dwi wedi cael cyfle i roi hyfforddiant i staff yym, sef edrych ar eirfa haen un, dau a thri a'r pwyslais sydd ar yym, adrannau i fod yn addysgu yr eirfa haen dau a haen thri ac hefyd yn eu harfogi nhw ar sut i ddadgodio geiriau sy'n bwnc benodol er mwyn gallu um, yn annibynnol yn y pen draw felly yn gallu gweithio allan beth yw ystyr geiriau mewn cyd-destunau gwahanol. Um, gwahaniaethu yn di bod yn bwyslais mawr yma. Um, mae plant yn cyrraedd neu flwyddyn saith, mae um, sgoriau safonedig nhw yn, mae yna rai plant yn isel, felly mae rai ni sicrhau mynediad i bob dysgwr yn siriedig ar ei hoedran y darllen. Um, dim dim ond ar yr asesiadau personol, ond ni yn sgrinio plant yn ogystal i, i gael darlun um, cyflawn pan maen nhw'n cyrraedd yma ym mlwyddyn saith. Yym, dydy'r gwahaniaethu yna ddim o reidrwydd yn golygu dim ond gwahaniaethu'r darn darllen ei hun, ond hefyd pa um, sgiliau a arfogi'r plant um, efo uh, strategaethau gwahanol er mwyn gallu ddadbacio um, testyn darllen dros nhw i hunan. Um, enghraifft arall ydy datblygu sgiliau metewybyddol wrth ddarllen. Um, mae cael dysgwyr annibynnol yn flaenoriaeth um, ysgol gyda ni hefyd. Felly mae plethu hwnna efo darllen yn mynd law yn llaw, felly defnyddio strategaethau er enghraifft yym beth sy'n digwydd cyn, yn ystod ac ar ôl darllen. Yym mae rhain i gyd ar gael i i'r staff cyfan fel dwi'n deud a wedyn maen nhw'n cael eu storio ar y wefan llythrennedd yr ysgol. Yym ar y wefan yna hefyd mae yna llwyth o adnoddau yym strategaethau gwahanol ac arferion da sydd wedi gweithio o fewn adrannau yym ar draws yr ysgol a 'dan ni'n rhannu'r arferion yna a sut mae'n gallu gweithio fewn un pwnc ac yn bosib fod rhywun mewn pwnc arall yn gallu um, efelychu fo neu cymryd o fel sail i'w, i'w gwaith nhw hefyd. Um, yna, da ni um, di cyllunio yn fwriadus yn ddisgyblaethol Felly, ar gyfer pob hanner tymor wrth gynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd, fe oedd pob adran yn cael taflen tracio tasgau darllen, ac ar y taflen yna fe oedd gofyn iddyn nhw fanylu beth oedd yr uwch fedr darllen oedd yn cael ei dargedu yn yr hanner tymor yna, yr eirfa haen 2 a 3 yma, pa strategaethau darllen argoedd oedd yn cael eu defnyddio, y trafnidion graffigol, gwahaniaethu a'r cam cynnydd o'r fframwaith lythrennedd oedd yn cael y sylw. Felly dwi'n meddwl wrth wneud hyn, fe oedd o'n sicrhau bod pob adran yn cynllunio yn fwriadus ar gyfer y tasgau um, a ddim yn defnyddio fo fel um, ni ddim yn anghofio am beth yw'r pwysigrwydd i baratoi ar gyfer y darllen um, a nid taflu rhyw das darllen i mewn yna, felly bod nhw'n bod nhw gwybod beth oedden nhw'n gweithio tuag ato fo um, a pa um, uwchfedr darllen oedd yn cael ei ddatblygu. Mae hyn hefyd fel cydlynydd o'n i'n cael rhain i gyd ac yn gallu adnabod felly beth oedd yr uwchfedr darllen um, oedd yn cael ei targedu uh, ac yn cael ei datblygu a efallai pa rai sydd angen gwaith pellach arnyn nhw a doedden nhw ddim yn cael cyfleoedd um, yn ddisgyblaethol i fod yn datblygu. Ac yna mae'n arwain ni at y cynllunio ar gyfer cynnydd. Felly, dwi 'di sôn yn barod, dwi'n gweithio'n benodol efo Dyniaethau Iechyd a Lles a'r Gymraeg, yym a 'dyn ni'n gweithio efo'r adrannau hyn i gynllunio ar gyfer cynnydd, yym a sut i asesu tasgau darllen o fewn adrannau. Yym felly mae hwn yn yn daflen sy gynnon ni. Dwi'n meddwl bod yr yym her deunydd darllen Mae 'na... mae'n wahanol i bob plentyn, yym, a fel oedden ni'n sôn, efo'r gwahaniaethu, mae rhaid ni sicrhau bod plentyn yn cael mynediad at at y at y testun ddarllen ei hun er mwyn llwyddo. Yym, mae'r cymhlethdod pwnc yn cael effaith, yy, pa mor annibynnol maen nhw'n gallu yy gwneud y tasgau uwchben y darllen, ac yna sut mae'r sgil yym darllen ei hun a sut mae hynna'n... sut mae cynnydd i hynna ar draws y blynyddoedd. Felly enghraifft o'r dyfnidoldeb a dibynadwyedd ydy hon, lle mae adran aeth dyniaethe yn yn arwain ar hyn o bryd. Felly y y nod ydy wrth i blant fynd trwy'r ysgol bod y sgil yn datblygu, bod nhw'n gwneud cynnydd yn y sgil, cynnydd yn her y deunydd darllen a chymhlethdr y pwnc ac gobeithio yym ein bod yn ddysgwyr annibynnol wrth wneud hynny. Diolch.
Diolch yn fawr i ti, Awen. Yym, mae wir yn ddiddorol clywed o safbwynt ysgol am y dy rôl di fel cydlynydd. O ran dy rôl di fel cydlynydd, pa fath o gyngor fydde ti'n rhoi i ysgolion wrth iddyn nhw geisio datblygu darllen a blaenoriaethu darllen yn nhŷ ysgolion?
Dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod e'n dod o'r top. Mae, mae angen iddo fo fod yn flaenoriaeth ysgol a mae angen cael cefnogaeth yr uwch dîm a bod nhw hefyd yn sylweddoli pwysigrwydd um, pwysigrwydd darllen a gymaint o rôl mae'n chwarae ym, ym mhob pwnc. Dwi'n meddwl heb, heb allu cael y sgil i ddarllen, da ni'n mynd i fethu um, yn y pen draw. Um, felly i fynd ati, dwi'n meddwl bod angen, yn gyntaf mae angen ar gyhoeddi'r staff bod o werth y buddsoddiad, achos mae wedi bod yn fuddsoddiad amser i ni fel mm. staff wrth gynllunio, um, ond dwi'n ffodus iawn bod gennym ni dim o staff yn fama sydd yn gweld y gwerth i yym i fod yn mynd ar ôl y darllen a sicrhau bod pob un plentyn yn gwneud cynnydd o mewn y sgiliau darllen. So dwi'n meddwl bod yn bwysig bod na gynllunio bwriadus a, a peidio bod ofn um, os nad ydy rhywbeth wedi gweithio, mynd i nôl i newid o yn hytrach na trio chwarae um, y gêm o da ni wedi gwneud y tasg y darllen. Os nad yw'n gweithio, mae angen addasu a, a mae hynna'n oce, okay. mae, mae o'n iawn i ni i ni allu mynd nôl a newid rhywbeth os nad yw'n gweithio. A ti'n rhannu hefyd lot o arfer dda yn eich gwefan chi, gwefan fewnol yw honna wedyn? Ie, mae honna'n wefan fewnol yym efo pethe darllen, llafar, ysgrifennu, yym felly beth ydy o ydy yym yr holl hyfforddiant dwi 'di rhoi, ma' ma'n cael ei gadw'n fan'na. Yym ma' 'na strategaethau gwahanol, yym strategaethau cyn, yn ystod, ar ôl yr wyth ymddygiad darllen ac yn y blaen. Felly, dim byd newydd mewn ffordd, ond mae, mae, o'n, mae o'n ganolbwynt lle mae staff yn gallu mynd er mwyn cael gweld pa strategaeth wneud weithio ar gyfer y dasg yma. Mae yna gyfrifiadau sut i gynllunio ar gyfer yr uwch fedra darllen, um, enghreifftiau ohonyn nhw a templedi o unrhyw defnyddion graffigol a all fod o ddefnydd, neu hefyd ma' dwi'n sôn dwi'n cyfarfod bob hanner tymor ond wrth gerdded lawr coridor a e-byst nôl a mlaen mae o jyst d- yy a'r brwdfrydedd yna gan gweddill y staff hefyd mm. i fod eisiau datblygu a datblygu'r sgiliau darllen. Diolch yn fawr i ti Awen, wir yn gwerthfawrogi 'na. Nôl at y tŷ dyfrig. Lyfli, ie, diolch yn fawr Awen, diolch am rannu yr hyn sy'n digwydd gyda chi fyny fan'na yn Bethesda. Yym, da ni am wibio lawr yr A470 nawr i Langennech a at Gary Anderson, a mae Gary yn bennaeth yna yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llangennech, ac yy fel dwi'n deall nawr mae Gary am rannu sut mae'r ysgol yn sbarduno disgyblion i gyfoethogi gwybodaeth a'u dealltwriaeth o hanes lleol, law yn llaw a'u medru e darllen, felly draw atat ti yn Llangennech. Gary. Wel, diolch, Dyfrig, a hefyd diolch chi, Heledd, yym, am, am y cyfle prynhawn yma, os mai diolch yw'r gair, um, ac hefyd am eich anawsedd yn ystod yr uh, adolygiad dros, sydd bron rhyw dros uh, blwyddyn erbyn hyn. Mae'r ddau gamio a droddir arnynt yn rhan bychan iawn, wrth gwrs, o'r gwaith, yr cyfanwaith sydd ar waith yn yr ysgol. Uh, a mewn gwirionedd, um, ffrwyth llafur tîm o staff parod, gweithgar, a chreadigol iawn yym sydd sydd yn yr adroddiad. Ychydig amser yn ôl, nodwyd mewn ad, ad, arfarniad mewnol um, bod angen am addasu a diwygio yn y system dysgu darllen. Um, a nodwyd bod yna sawl agwedd gref yn yr ysgol, ond hefyd bod yna sawl am, ambell agwedd sydd angen um, sylw pellach, sef datblygu ymhellach darllen at bwrpas, dadansoddi manylach o asesiadau a gweithredu yn dilyn, ac hefyd addasu systemau ymyrraeth i fod yn gynaladwy ac effeithiol, effeithlon yn yr hinsawdd ariannol anodd sydd yn ein gwynebu. Yn wir, wedi ystyried y camau gweithredu a cheisio cynllunio'n graff, Sefydlwyd system i gynnal a datblygu'r dair flaenoriaeth yn bur effeithiol mewn modd naturiol ar amserlen yr ysgol, a fel mae'n digwydd, maent hefyd yn gyfrwng effeithiol i ddatblygu argymhellion yr adroddiad hwn o gryfhau cyfleoedd i ddisgyblion i ddatblygu amrywiaeth o fedre darllen mewn pynciau ar draws y cwricwlwm, defnyddio ystod eang o wybodaeth i hunanwerthuso a gwerthuso, a chynllunio'n strategol a strwythuro y cyfleoedd i gynyddu awydd dygnwch a hyder mewn darllen sydd yn gwbl, gwbl bwysig. Un addasiad pwysig iawn um, i gefnogi argymhellion darllen hyn oedd cyflwyno a sefydlu sesiynau sgleinio sgiliau yn nosbwthiadau'r adran iau i, i gychwyn. A adroddir am y sesiynau sgleinio sgiliau wrth gwrs yn y gadarnhaol yn eich adroddiad. Yn syml, mae sesiwn cefnogi dyddiol yma ar ffurf carwsel ac yn gyfrwng da i gynnig sesiynau cefnogi mathemateg, sillafu, darllen Cymraeg a Saesneg, sydd yn rhan o ddarpariaeth barhaus y dosbarth, wrth gwrs. A ceir yma gymysgwch o waith grŵp gyda'r athro yn arwain neu gyda'r disgyblion yn dysgu yn annibynnol. Ein nod yn y sesiynau darllen Sgrinio Sgiliau yw creu gweithgareddau darllen diddorol a phwrpasol, nid yn unig i weithio ar dargedau unigolion plentyn, ond hefyd i gyfoethogi gwaith gyricwlaidd cyfredol y dosbarth. A mae'r gweithgareddau hefyd yn gyfle da ar gyfer y pri a'r post learning yn ogystal. Eto, mae hyn yn sicrhau darllen at bwrpas go iawn, sydd yn cryfhau deallusrwydd disgyblion o'r testun o dan sylw o fewn cyd-destun eu gwaith dyddiol. Felly, sut mae'r athrawon yn gwybod beth sydd angen targedu yn y sesiynau sgleinio sgiliau? Wel, ynghyd â barn proffesiynol yr athrawon, rydym yn gwneud defnydd helaeth o ddata diagnostig y Profion Cenedlaethol i nodi anghenion dysgu yr unigolion, ac fe welwch enghraifft fan hyn o un o'r adroddiadau sydd yn adnabod meysydd torfol sydd angen datblygu ymhellach. Y nod yr athro yw i ddatblygu meysydd hyn ymhellach yn ystod sesiwn sgrinio sgiliau, a hynny drwy baratoi llenyddiaeth a gweithgareddau pwrpasol sydd yn berthnasol i addysg gyfredol y plentyn, gan ddarparu gweithgareddau ymarfer personol i ddatblygu'r unigolyn. Wel, gan mai prin yw, yw, yw'r amser heddi, i gloi, carwn rhannu ychydig o waith diddorol sydd wedi ymlygu yn yr adroddiad thematig, gwaith sydd wedi, wedi sbarduno'r darllen. A mae'r datganiad, mae datganiadau'r hyn sy'n bwysig y cwricwlwm wedi mapio'n glir ar draws yr ysgol gyda ni, y cwricwlwm gyda ni, ers sawl blwyddyn bellach, ac yn y cyfnod adeg ymweliad Heledd, Y datganiad cynlynol oedd testun yr uned o waith. Y datganiad dyniaethau mae yw e, wrth gwrs. Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw'n cael eu lliwio gan weithredoedd a chredoau pobl, a dyna, ac yn syml iawn, dyma oedd trywydd ymholi yr uned a welodd Heledd, ac wedi'r cyfres o weithgareddau sy'n bylu, tarddiad yr uned o waith diddorol a welodd Heledd oedd ymateb rhyfeddod y grŵp o ddisgyblion i'r plac glas bach a welwyd ar ochr Tŷ Melin Dŷ Nod yn ardal Yr Allt yn Llangennech. Ac er cyn lleied oedd maint y plac bach glas hynny. Buan iawn, gyda nifer o weithgareddau darllen a llythrennedd ysgogol pwrpasol, y sylweddolodd y disgyblion yr ysgol bwysigrwydd yr hanes chwyldroadol hynny y tu ôl i weithredoedd y teulu oedd yn byw yn rhif dau yr allt. A nid yw, nid yw bob amser, wrth gwrs, yn rhwydd i gaffael a dewis deunydd pwrpasol ar gyfer ymweliadau yr unedau. Yym, o waith, wrth gwrs. Ond fe, yym, ond yn sicr, roedd yr enghraifft yma yn enghraifft effeithiol iawn um, o ddewis testun i ddatblygu darllen a llythrennedd. Ac yn wir, um, roedd oherwydd chwilfrydedd y staff a disgyblion oedd e mor heintus, fe aeth, fe ddaeth y llyfr yng Nghara Tomos yn fyw drwy nifer o weithgareddau darllen hynod Pwrpasol unigryw lleol i werthfawrogi yr hyn a wnaeth teulu'r Beasleys yn y cynefin ac yn y gwlad. Ac yn wir, drwy ddarllen llyfr addas a phwrpasol, fe lifodd yr addysg yn ddi-stop o lunio crysau tŷ, gefnogi ymgais Menter Cwm Gwendraeth-elli i brynu y cartref, i ddarllen deunydd hanesyddol, i lunio hysbysebion tai ac ati, a'r cyfan yn gyfrwng pwrpasol, diddorol, gyda blas cynefin lleol, a chenedlaethol i ddatblygu darllen ar lawr y dosbarth. Diolch. Diolch yn fawr i ti Gary, a do fel wedodd Gary ges i'r pleser o weld hwn ar waith a mi oedd y ffaith bod hinsawdd Cwricwlwm i Gymru jyst yn gwau yn naturiol ond oedd y medre yn cael ei datblygu ar y medre darllen mor mor flaengar yn y gwersi hyn. Ond hefyd Gary nes i weld y sesiynau sgleiniog gyda ti yn Llangennech Ba fysa ti, fel fysa ti'n argymell i ysgolion eraill i ymgymryd â hyn, a a dwi yn synnu, chi'n gweld ein llwyddiannau, chi'n monitro, chi'n gwerthuso hwn yn, yn, yn aml, pa gyngor fydde ti'n rhoi ysgolion eraill er mwyn um, mabwysiadu rhywbeth tebyg? Chwa, mae'n anorfod i ni ar hyn o bryd i edrych ar um, a systemau ymyrraeth um, sydd yn anodd i sef- i, i, i gynnal yn yr ysgol ar hyn o bryd. A dyna'r nod yn y fan yma yw sicrhau bod ni yn gwybod yn union be- beth yw targedau'r disgyblion. Ac mewn sesiynau tebyg i hyn, mewn dull um, grŵp ffocws, dull gwaith annibynnol, mae modd i ni ymarfer, um, ymarfer darllen, ymarfer, a hefyd gwthio'r targedau, y sgiliau'r plant yn ei blaen trwy weithgareddau pwrpasol, ond dwi yn credu'n gryf bod bod hi'n bwysig bod y gwaith darllen hynny, nid yn ddarllen o unrhyw le, ond ond yn ddarllen sydd yn yn yn ganolog i waith cwricwlwm y dosbarth ar y pryd, achos mae hynny wrth gwrs yn mynd i sicrhau bod y plant yn yn deall eu gwaith yn yy mewn pynciau yn drawsgwricwlaidd hefyd. Mhm. A chi wedi rhoi sylw manwl wrth, er bod cynllunio manwl wedi mynd mlaen, er enghraifft gyda defnyddio hanes lleol teulu'r Beasleys, chi dal wedi integreiddio'r y medre pwysig yna dal yn y gwaith a chi wedi rhoi sylw blaengar i, uh, i ddarllen. Um, a chi, chi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn llwyddiannus? Yn bendant, ch'mod, o- o'n i o'n i yn gweld cynnydd o- o- ar lawr y dosbarth o ran y rhugl-der y plant yy yn yn datblygu oherwydd bod nhw'n deall y geirfa oedd angen yn yn y gwersi hynny. Yym ond y y peth allweddol yw wrth gwrs bod angen ennyn diddordeb y plant yym yn y sesiyne yym yy mewn darllen wrth gwrs yn y sesiyne a ma' hynny dyw e ddim yn yn rhwydd bob amser i wneud hynny wrth gwrs. Na. Gary, diolch yn fawr iawn i ti, a nôl atat ti Dyfrig. Diolch. Wel ia, ia, diolch yn fawr iawn, a diolch o galon i i i chi gyd am eich cyfraniadau gwerthfawr yy yn ein gweminar ni heddiw. Yym, wel, 'dan ni wedi dod i ben, felly diolch yn fawr iawn i ti, Heledd. Yy, diolch hefyd i Rhys am gyfieithu, ond eto, yn arbennig iawn, diolch i Awen ac i Gary a- am fod mor barod i rannu eich profiadau a'ch arbenigedd. Ac wrth gwrs, diolch i chi gyd am ymuno gyda ni. Dyma'r sesiwn Estyn yn Fyw cyntaf i ni o'r flwyddyn academaidd hon, felly os oes gennych chi unrhyw adborth, yna plis cysylltwch â ni, mae hynny'n bwysig i ni. Bydd ein gweminar nesaf ni yn fyw pythefnos i heddiw, a fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar y cyfnod pontio rhwngth ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd, felly mae croeso i chi ymuno â ni yn y sesiwn honno. Felly, ar ran Estyn, Diolch yn fawr i chi ac wrth i ni agosáu at y Nadolig, ga i fod y cynta' i ddymuno Nadolig Llawen i chi. Noswaith dda. Diolch yn fawr iawn am ymuno.